ס'איז די טרי פילערס פאר עקסעפשענעל סוקסעס פאר עקסעפשענעל פיפל. בלי שום ספק עקסעפשענעל סוקסעס קען מען נישט אן די דרײַ עמודים. און ס'איז א זאך וואס דו גייסט מיך אנקוקן פון די לבנה אראפ ווען איך גיי זאגן וויאזוי ביסטו אויפגעקומען מיט אזא זאך וואלט איך וועלט דיר עס מסביר זיין. אוי! כ'דארף חתונה מאכן. דו ווייסט מער ווייניגער ווען דו האסט געגעבן די קציבה פאר דיין ווייב און נאך פארדעם אויכעט אז דו פלאנסט צו חתונה מאכן אין איין טאג יענדער בעזר השם. אוי, חיים עקשטיין צו עקסטרים, איך מיין אז מען קען, האלב פון דעם וואלט איך אגרי. גיט געלט, די וויסדאם פאר יואל. וועלקאם בעק טייערע אידן צו גוט געלט מיטן געלט מיידן חיים עקשטיין שלום עליכם חיים. עליכם שלום ר' פנחס וואס מאכט מען? חיים לחיים וואס מאכסטו ברוך השם ברוך השם געוואלדיג סאו אונז האלט מיר אינמיטן די דריי עמודים קודם איז דאס חזקה די דריטע אזא שמועס פון גוט געלט וואס גייט ארויף אויף דיין נייע האטליין, שוין כמעט נישט ניי, ס'איז די נומבער איז נאכמאל עיט פאר פייוו. פייוו סעווען טו. וואן טו וואן טו. זייער גוט. עמעיזינג. סאו אונז האט מיר, דאס איז די דריטע פון די מיני סיריעס וואס באשטייט פון דריי חלקים. יא, אבער בעיקר האב איך געוואלט ווייל די בוק קומט יעצט ארויס האב איך געוואלט אז האבן עפעס א שמועס איבער נושאים וואס מ'רעדט אין די נייע ספר.

די טרי פילערס פאר סוקסעס. כ'וועל ווילן אבער צולייגן נאך איין ווארט צו דעם. נאך איי דאנט נאו דריי פיר ווערטער צו דעם וואס כ'האב עס אביסל מאדיפייד די ווארט פון די טרי פילערס פאר סוקסעס, די דריי עמודים פאר הצלחה, צו די טרי פילערס פאר עקסעפשענעל סוקסעס פאר עקסעפשענעל פיפל. וואו. עקסעפשענעל. אויסטערלישע סוקסעס. און כ'וועל דיר מסביר זיין וואס כ'מיין צו זאגן. כ'וועל דיר מסביר זיין וואס כ'מיין צו זאגן. קוקסט מיך אזוי אן צו ס'איז סתם א פלעי אוו ווארדס. ס'איז גארנישט אזוי נאר סתם ווערטער. ווייל מען קען האבן הצלחה אן די דריי עמודים אויך. כ'מיין יעדער איינער לויט וויאזוי ער טייטשט אפ הצלחה. מען קען, מען קען, מען קען קאווערן די בודזשעט אן די דריי עמודים, מען קען האבן א סאו קאלד מוצלח'דיגע ארבעט אן די דריי עמודים, אדער וואס אונז גיימער היינט רעדן, קען איך מענטשן וואס אין די גאס זענען זיי קאנסידערט פעירלי סוקסעספול מענטשן, אן די דריי עמודים, אבער איין זאך וואס איך קען עקס זאגן וואן הונדערט פערסענט ביאנד די שעדאו אוו א דאוט, אן קיין שום ספק, בלי שום ספק, בלי שום ספק, עקסעפשענעל סוקסעס קען מען נישט אן די דריי עמודים, סאו ווער ס'וויל האבן עקסעפשענעל סוקסעס רוף איך אן א עקסעפשענעל פערסאן, און אז ער וויל האבן עקסעפשענעל סוקסעס דארף ער האבן די דריי עמודים, סאו רוף איך עס די טרי פילער אוו עקסעפשענעל סוקסעס. פאר עקסעפשענעל פיפל. ביוטיפול. ק, אין קורצן פון פריער וואס די פארזעצונג אין די אידישע לוח זאגט אין אזא פאל, די ערשטע עמוד איז געווען צו טון וואס מען האט ליב, מיט וואס מען איז גוט, ווי מען פילט אינדערהיים, די צווייטע עמוד איז געווען ריווערס בודזשעטינג, אז אוועקלייגן געלט ווערט א עקספענס, די ערשטע עקספענס, און מען האט מסביר געווען דארטן א קיצור פון די אריכות פון די בוק, אז אז א מענטש. ווען ער מוז געט ער זיך אן עצה בדרך כלל. סאו אזוי גיימער גיימער יעצט געבן א דזשאמפ אריבער צו די דריטע. נאמבער דרײַ, אחרון אחרון חביב, ס'איז די לעצטע סטעפ באט ס'איז דעפענעטלי נישט די ווייניגסטע וויכטיג, אבער ס'איז די לעצטע סטעפ, און ס'קומט אין די רייע אלס די דריטע סטעפ, און ס'איז א זאך וואס דו גייסט מיך אנקוקן פון די לבנה אראפ ווען איך גיי זאגן וויאזוי ביסטו אויפגעקומען מיט אזא זאך, באט כ'על דיר עס מסביר זיין, און דאס איז א געוויסע. פארמעגן וואס דער רבונו של עולם געבט פאר יעדע מענטש, ס'ווערט אנגערופן שכל, און מען נוצט די שכל אליין צו טראכטן וואס מען האט צו טון. וואס מיינסטו? וואס מיינסטו? יעדער נוצט די שכל, ווער נוצט נישט די שכל? יעצט גיל איך דיר מסביר זיין, קענסט צו מיר אויסשמועסן אביסל די זאך, פארשטייט זיך מער באריכות איז אין די ספר, און דארטן איך בין אסאך מאריך אין דעם ווייל דאס איז פון די וויכטיגסטע סטעפס וואס איז דא, ס'איז די לעצטע ווייל ס'איז פשוט די לעצטע אין ארדער אבער ס'איז די וויכטיגסטע וואס ס'איז דא אז רוב מענטשן רוב מענטשן בכלליות און אידן בפרטיות און היימישע אידן בפרט ופרטיות זענען אין א געוויסע פלאץ וואו זיי האבן אויפגעגעבן זייער שכל און זיי האבן עס אוועקגעגעבן פאר געוויסע מענטשן צו מאכן דעסיזשענס פאר זיי און איך רעד בעיקר בנוגע דיני ממונות. למשל, די גרינגסטע משל וואס איך קען דיר זאגן אין איין ווארט ס'זאל נישט דויערן צו סאך צייט איז איין ווארט, חתונה מאכן. אקעי? וויפיל זאכן ווען דו קוקסט אויף חתונה מאכן, וואס דאס איז א געוויסע עקספענס וואס מענטשן האבן פון חתונה מאכן וואס בדרך הטבע נארמאל גייט א מענטש האבן די עקספענס, ס'איז נישט אזוי ווי אוי! כ'דארף חתונה מאכן! דו ווייסט מער ווייניגער ווען דו האסט געגעבן די קציבה פאר דיין ווייב און נאך פארדעם אויכעט, אז דו פלאנסט צו חתונה מאכן אין איין טאג קינדער בעזר השם. סאו עס איז א זאך וואס מענטשן ווייסן און זיי אנטיסיפעיטן זיי גייען עס האבן. און די ציבור ווייל מען לעבט אזוי צוזאמען מיט אזא שיינע אחדות און און מען קען זיך איינער צום איינער דעם צווייטן און עס איז דא קאמיוניטיס און קהילות איז עס געווארן אזא מין זאך וואס ס'איז געווארן א סטענדערט וואס די עולם טוט וואס מען דארף טון וואס דער עולם טוט. יעצט ווען דו ווילסט. פיקסן עני פון די זאכן וואס מען דארף טון וואס די עולם טוט ווייל ס'גייט ארויס פון קאנטראל, איז וואס די בעסטע סעלושען וואס איך האב דערווייל געזען מען האט געטראפן, איך רעד נישט יעצט פון יחידים איך רעד יעצט פון כלל פון א ציבור מענטשן מער, וואס האט מען די מערסטע געטראפן, די מערסטע וואס מען האט געטראפן איז אז מען גייט מאכן תקנות, אז מען גייט זאגן אז דער עולם זאל שוין נישט טון דאס און דאס און דאס, קומט אויס איך פאר חיים כדי אז איך זאל מצליח זיין, אין מיין פיינענסעס, אין מיין לעבן, בין איך אנגעוויזן אויף עפעס וואס דער עולם דארף טון כדי איך זאל קענען מצליח זיין. ווי לאנג דער עולם טוט עס נישט, בין איך א דזשאסטיפייטע לוזער. פארוואס פארוואס גייט עס נישט ביי דיר? אה, עס איז אזוי שווער צו חתונה. פארוואס איז שווער צו חתונה מאכן? ווייל קוק וויפיל ס'קאסט. פארוואס קאסט עס אזוי סאך? ווייל דער סטענדערט איז זייער הויך. פארוואס מוזטו גיין מיט דער סטענדערט? ווייל דער עולם טוט עס. פארשטייסט? ממילא וואס איך גיי אים דעת, די הנחה וואס איך געב איז, די הנחה וואס איך געב אין די ספר, און איך זאג דיר נאכאמאל, דא גיי איך בקיצור, אבער באריכות אין די ספר איז אויסגעשמועסט אויף די וועג. ער בעט, גלייבסט אין די אייבערשטער אדער נישט? פרעגסט מיך? איך פרעג יעדעם. אה, אקעי. דו גלייבסט? איך פרעג מיך אויך. דו האסט אמונה אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט? אקעי, האסט אמונה אז דער אייבערשטער מאן דהיו חייב יהיו ומזונו, אז דער אייבערשטער גיבט דיך לעבן גיבט ער דיר אויך פרנסה? לאדער, יא און יא. אקעי, סאו דער אייבערשטער גיבט דיך נאך א קינד, בא תינוק בכיכר בידו, אקעי, אוודאי האבן מיר אונז אויסגעשמועסט אז דער מענטש דארף טון זיין השתדלות וואס ער קען, אבער דער מענטש קומט אין א געוויסע פלאץ אז אז ער לייגט זיך אריין אין א פלאץ אז רבונו של עולם האט פארגעסן אז דער מענטש דארף יעצט האבן צו חתונה מאכן, ס'דא מענטשן וואס זיי זענען גרויסע בעלי אמונה און בעלי בטחון, און זיי קאווערן זיך זייערע עקספענסעס מיט זייער אמונה און בטחון א גאנצן צייט, ביז ס'קומט א פוינט פון חתונה מאכן און זיי קענען נישט ווייטער, און זיי מיינען די סיבה איז ווייל ס'איז פאר זיי באשערט עניות. זיי כאפן נישט די סיבה איז ווייל זיי איז באשערט צו נוצן די שכל און טראכטן אז איך דארף נישט האבן די אלע שטותים מיט הבלים וואס די סטענדערט האט געזאגט אז איך מוז עס האבן. סאו דאס איז געווען א משל יא אז מען זאל נוצן דעם שכל, פלעין נוצן דעם שכל, און די נקודה פון דעם איז אז מען זאל נישט אויסגעבן קיין געלט וואס פעלט נישט אויס. הונדערט פראצענט, א געלט וואס פעלט נישט אויס אפילו אסאך מענטשן מיינען אז ס'פעלט יא אויס, פארוואס פעלט עס אבער אויס? ווייל דר'עולם זאגט אז ס'פעלט אויס. און און איך וויל איך וויל דא מאכן אויך קלאר צוויי נקודות, ס'איז דא צוויי מיני מענטשן מיין איך צו זאגן, ס'איז דא צוויי מיני מענטשן, ס'איז דא איין מין מענטש וואס ער האט די געלט, און דעמאלטס קענסטו אריינגיין אין די קאנווערסעישאן צו ס'פעלט אויס צו ס'פעלט נישט אויס. אבער ס'איז דא א אנדערע מין מענטש וואס ער האט בכלל נישט די געלט. און איך האלט אז דעמאלטס ווען דו טראכסט צו ס'פעלט אויס צו נישט, קודם איינס, מאך א מיטינג מיט אלע נדבנים און שמועס דורך צו ס'פעלט אויס צו ס'פעלט נישט אויס. נישט נאר דאס, און איבערהויפט ווען דו האסט נדבנים וואס האבן אליינס קינדער צו חתונה מאכן, דו האסט נישט קיין נדבנים וואס זיי האבן עקסטערע געלט וואס ס'פליעט און ס'האט נישט וואס צו טון מיט די געלט. סאך מאל איז דא מענטשן וואס זיי צופליקן זיך כדי דו זאלסט קענען חתונה מאכן אויף א וועג. וואס ס'פעלט ניטאמאל אויס, וואס איז נאר ווייל דר'עולם האט געזאגט, און דארטן קוק איך אריין אין די. שטייט אין פסוק עשו אלקים עשו אדם ישר והעם יבקשו חשבונות רבים, די רבונו של עולם האט דיך געגעבן א לעבן מיט נחת, מיט נחת וואס די קענסט עפארדן, ער האט נישט פארגעסן אז די דארפסט האבן וואס די דארפסט האבן, און די אונז האבן נאר געזוכט חשבונות, וואסערע חשבונות? יעדער איינער לפום דרגא דילאי, איינער האט איינער ווייל זיין קהילה טוט דאס, און איינער ווייל דאס איז די סטענדערט, און איינער וועגן אנדערע חשבונות, וועגן זיין נעיבערהוד, וועגן זיין. זיינע שכנים און מחותנים וואס זיי גייען זאגן וואס די גייען זאגן, און איך וועל דיר זאגן די אמת פנחס, פאר א לאנגע צייט האב איך נישט געוואלט רעדן פון דעם, איך האב מורא געהאט צו רעדן פון דעם ווייל איך האב נישט געוואלט וויי טון פאר קיין אידן, איך ווייס אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען נעבעך אין פעקל, און זיי שטייען נישט אריין, וואס זאל איך טון, זיי זענען שוין דארט, לעטס פוט איט דיס וועי, זיי זענען שוין דארט, זיי האבן חתונה געמאכט קינדער, זיי האבן זיך פאר'חובות'ט, זיי האבן געשנארט פאר דעם, איך פארשטיי זיי, איך האב נישט געוואלט רעדן פון דעם, די פראבלעם איז. אז איך האלט מיך צוריק פון רעדן פון דעם, וואס איז געשען טו איז אז מען קריכט קיינמאל נישט ארויס פון די פראבלעם. ס'איז דא צוואנציג, פינף און צוואנציג, דרייסיג, פינף און דרייסיג יעריגע, אפילו פערציג יעריגע אינגעלייט, וואס זיי פאנגען יעצט אן, און מען קריכט קיינמאל נישט ארויס פון דעם. פארוואס? ווייל קיינער רעדט נישט פון עס. פארוואס קען מען נישט רעדן פון עס? ווייל מען האט מורא וואס וועט דער עולם זאגן. סאו וואס זאגסטו חיים? אקעי, מען דארף נוצן דעם שכל, איך גיי, יא, איך בין מקבל אויף מיר, איך גיי נוצן מיין שכל, ס'ליגט פארשטויבט אויף א זשאוועטנאק אין א ווינקל, כ'האב עס אונז האבן זיך שוין לאנג נישט געטראפן, דער אייבערשטער האט מיר עס געגעבן, איך האב עס נעגלעקטעד, איך גיי אים אויפזוכן דא, שלום עליכם שכל עליכם שלום פנחס, כ'וויל מיט דיר האבן א שמועס, ווער ביסטו, צו קען מען זיך דעם פארנעם און קענטל, אקעי שוין, האט זיך דורכגעגאנגען די פעיז, וואס וואלט מען מיין שכל געזאגט, וואס זאל איך אוועקשניידן, לאמיר זיך זעמיר יעצט ביי חתונה מאכן ביי די נושא, וואס זאל מען ארויסשניידן? אקעי, כ'גיי דיר ענטפערן פאר דיין שאלה מיט איין זאך וואס דו קענסט טון, וואס יעדער איינער וואס איז מיט מיך אויף איין פעידזש קען טון, אויסער אז דו דיסעגריסט מיט מיר, כ'האב נישט קיין שום פראבלעם, איך בין נישט אייביג די, מוז איך בלייבן גערעכט. איך פרעג מיין שכל. יעדער זאל פרעגן זיין שכל צו דו אגריסט צו דו דיסעגריסט, און ס'מוז אויך נישט זיין אגריען אדער דיסעגריען הונדערט פראצענט, ס'מעג זיין, אוי, חיים עקשטיין צו עקסטרים, איך מיין אז מ'קען, האלב פון דעם וואלט איך אגריעד, איך בין מסכים מיט וואס דו ווילסט. אבער איין זאך וואס איך גיי דיר זאגן וואס דו קענסט טון וואס דאס קען יעדער איינער טון און דאס איז נישטא קיין שום תירוץ נישט אנצופאנגען יעצט. אקעי וועלכע זאך? רעדן פון עס. ווייל זייער אסאך מענטשן וואס איך האב עקספיריענס מיט מענטשן איז האנדלען מיט מענטשן פאר איך מיין איך מיין איך האלט ביי פֿינף און צוואַנציק יאר וואס איך האנדל מיט מענטשן אין די נושא פון דיני ממונות חתונה מאכן אויף די ענין איך פלעג רעדן צו מענטשן פון אוועקלייגן פון חתונה מאכן אבער עכט ווי איך בין אנגעקומען צו די קאנווערסעישאן איז ווייל איך בין געווארן סיק און טייערד צו זעהן מענטשן וואס האבן אוועקגעלייגט געלט מיט בלוט און שווייס פאר חתונה מאכן און און צום סוף אדער האט עס געמוזט גיין די געלט פאר א אנדערע זאך וואס איז אונטערגעקומען אדער איז עס געמוזט גיין די געלט פאר א הויז וואטעווער ס'איז זיי האבן זיך דערזעהן זיי האבן נישט ווי חתונה צו מאכן אדער האבן אלעס אלע זייערע חשבונות האט געפלאנט אבער איין זאך האט נישט געפלאנט ווייסט וואס? די סטענדערט איז ארויפגעגאנגען דאס האט נישט געשטימט סאו. מען האט זיך דערזעהן ביי סקווער וואן. אלעס האט געשטימט און ער האט געהאט די געלט, נאר וואט ער איז ראנג, די סטענדערט האט זיך אריינגערוקט און. יא יא און וואס זאל ער טוהן, שוין פרייזן זענען ארויפגעגאנגען אינפלעישן וואטעווער ס'איז האב איך אנגעהויבן צו רעדן פון דעם און און מיין עקספיריענס איז אז איך וועל זאגן א פאני זאך פאר איך זאג דיר וואס איך האב דיר געוואלט זאגן אבער איך וואלט זאגן א אינטערעסאנטע זאך אז ווייסט צו וועם ס'איז די שווערסטע צו רעדן פון דעם? מענטשן וואס האלטן שוין אינמיטן חתונה מאכן קינדער. ווייל זיי האבן די אלע מינע קאנסעפטס פון קוק, קודם איינס, ס'פעלט זיך אויס פאר די מענטש צו זיין א מורא'דיגע איש אמת אז ער זאל מודה זיין ער האט געמאכט א מיסטעיק. און אויב איבערהויפט אויב קען ער זאגן, קוק אן וויאזוי קען איך וויאזוי קען איך מאכן דיפרענץ צווישן איין קינד און די אנדערע קינד? איך קען נישט. און איך האב עקספיריענס ווייל איך האב גערעדט צו בחורים, איך האב גערעדט צו בחורים אסאך פון דעם, און איך האב געזען אז בחורים זענען דערביי. און איך ווייס אז מיידלעך זענען דערביי, און איך ווייס אז די עיקר ווער ס'איז נישט דערביי איז די מחותנים, מ'שמירט עס ארויף אויף די בחורים און די מיידלעך, די בחורים און מיידלעך זענען נישט דערביי ווייל מ'רעדט נישט מיט זיי, דאס בין איך מסכים, אקעי? מ'געט א חינוך, די טאפ טאפ חינוך ביי די היימישע מוסדות פאר די בחורים און מיידלעך, מ'ווייסט וויאזוי זיי אויסצולערנען יראת שמים, מ'ווייסט וויאזוי זיי אויסצולערנען צניעות, מ'ווייסט וויאזוי זיי אויסצולערנען תורה, אקעי? א בחור וואס מ'קען אויסלערנען גמרא קען מען אויך אויסלערנען טרי פלאס טרי איקוואלס סיקס, און ווען ס'איז נישט דא סיקס דארף מען גיין צו פייוו. מיר קענען עס אויסלערנען. און דער בחור האט געגעסן אויף א צאמלייג בענקל ביז יעצט, און אויף א צאמלייג טיש ביז יעצט, און ער האט געשלאפן אויף א בעט וואס קאסט הונדערט פֿופֿציק דאלער ביי אייקיע. דער בחור איז נישט, אה, וויאזוי קענסטו מיך פארשעמען? וויאזוי גיי איך פון יעצט, גיי איך, וויאזוי קען איך שלאפן נישט אויף א בעט וואס ס'קאסט ווייס איך וויפיל טויזנט דאלער? ער איז נישט אזוי משוגע ווי דו מאכסט אים. אבער אויב דו זאגסט אים, העלא, דו ווייסט דער מחותן ארבעט שווער פאר פרנסה? זאגסט אים העלא, דו ווייסט אז, ווייסט וואס ס'מיינט פאר איינעם אויפצוברענגען נאך פינף טויזנט דאלער? וויפיל בלוט און שווייץ ער לייגט אריין אין דעם? ער איז נישט אזוי משוגע, ער פארשטייט עס. אה, מ'קען אים עס נישט זאגן ווייל ער האט באקומען א לחץ אז אז די די פון פון פרעשור פון פאן. יא, זאל ער באקומען א לחץ, וואס איז? ער מעג זיך אויסלערנען וויאזוי די לעבן ארבעט. ער גייט דאך אויך אנהייבן זיין לעבן, זאל ער עס וויסן. סאו איין זאך וואס אונז קענמיר אנהייבן איז, רוב מענטשן קענען נישט האבן קיין קאנווערסעישאן פון עפעס וואס ס'מאכט זיי אויסזען נישט לכתחילה'דיג. רוב מענטשן זענען נישט מסוגל צו האבן א שמועס איבער א נושא וואס ס'מאכט אים אויסזען נישט לכתחילה'דיג. למשל, כ'גיי גראד צו די משל פון חתונה מאכן. דו קענסט נישט זאגן פאר א מענטש אז, לאמיר זאגן אז א חתונה מאכן קאסט הונדערט טויזנט דאלער, קענסט אים נישט זאגן אז פופציג פון די הונדערט פעלט עכט נישט אויס, ס'איז שטיסע מיט א וואלען אויב ער גייט ספענדן די אנדערע פופציג אויך. ווייל ער גייט אים אויס, ס'גייט אים מאכן אויסזען נישט לכה דחילה'דיג. ווען ווען איך קוק אויף מיר אליין און איך ווייס אז כ'האב נישט קיין געלט קיין הונדערט טויזנט דאלער פאר א חתונה, אדער ווייס איך מ'האט צאמגעשטעלט פאר מיך געלט, ס'איז געווען נדבנים וואס האבן געדארפט געבן געלט פאר מיין חתונה מאכן, אדער ווייס איך אז ס'איז געגאנגען אויפ'ן חשבון פון אנדערע זאכן וואס האט נישט געדארפט גיין, אויף מיין ריטייערמענט אדער מיינע קינדער גייט זיין שווער אין מיינע עלטערע יארן ווייל איך האב געדארפט אויסגעבן די אלע זאכן. און איך פאנג אן צו פילן, הלא פארוואס האב איך עס געטון? ווייסט די בעסטע תירוץ וואס איך קען טרעפן איז? איך האב געמוזט. איך האב געמוזט. סאו וואס איך סוגדזשעסט פאר יעדן איינעם וואס וויל מיט מיך קומען אויף די טריפ פון האבן עכטע פיינענשעל סוקסעס, און איך רעד, איך וויל יעדער איינער, איך רעד נישט יעצט צו מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט, איך רעד צו עשירים אדירים, צו עשירים אדירים, פאנג אן צו נוצן דיין קאפ, פארוואס דארף א עושר'ע מיליאנער ספענדן געלט אויף זאכן וואס ער דארף אפילו נישט, נאר ווייל דער עולם טוט עס, ווייל ער וויל איבערשטייגן א צווייטן, דו ביסט משוגע געווארן? ס'פארשטייט קיינער נישט איבער, טראכט וואס איז גוט פאר דיר און דאס זאלסטו טון, האסט איבריגע פופציג טויזנט דאלער? אונז האמיר אין אונזער קאמיוניטי, אונזער קאמיוניטי מיין איך, איך רוף עס אונזער חבירות עם נבון וחכם, וואס מ'רעדט פון די זאכן מיט א אמת'דיג, עמען אונז טרעפן א איד וואס מאכט חתונה און ער האט עכט נישט קיין געלט, פאר זאכן וואס ער מוז עכט האבן, און דאס זאלסטו טון מיט די עקסטערע פופציג טויזנט דאלער, און דאס וועט זיין די בעסטע חינוך נאך פאר די חתן כלה. בקיצור, די באדעם ליין איז איין זאך, האב נישט מורא, רעדט פון עס יעדע וואך שבת ביי די סעודה, רעדט פון עס צו דיינע חברים, רעדט פון עס צו דיין ווייב, רעדט פון עס צו דיין מאן, רעדט צווישן זיך פון די סטופידיטי פון עס, און אנפארטשענעטלי בין איך נישט לכתחילה'דיג, און איך בין נישט דארט יעצט. האסט פארשטאנען וואס כ'האב דיר געזאגט? לכתחילה'דיג. רייט, אבער דאס קענסטו אויך, דאס קען יעדער טון, דאס קען טון יעדער איינער וואס ס'גייט, ס'גייט גארנישט טשעינדזשן, אבער איין זאך וואס דו גייסט טון, דו גייסט מודה זיין, משוגע לדבר אחד, אקעי? און איך וועל זאגן, איך בין אויך משוגע לדבר אחד אסאך מאל, ס'איז, ס'איז, ס'איז א זאך וואס, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, מ'קען נישט שטייגן אנדערש, דו ווילסט ארויסגיין צו די נעקסטע לעוועל, זיי, זיי מסכים צו זיין וואלנערעבל, צו זאגן ניין, איך טוה נישט גוט עפעס א געוויסע זאך. איז עד כאן עמוד ג' און דאס איז געווען נוצן די שכל. עס איז געווען נאר א משל פאר חתונה מאכן, אבער ס'רופט זיך אן ביי וואכט נאכטס און ביי תרנוים'ס און ביי כל שום וכניסא דאיסלעיק קאנטרי וואטעווער. איך, נאכאמאל, איך וויל זאגן די קלארע קלארע כלל, יעדער איינער וואס ס'הערט מיך אויס זאל זיין א מולטי מיליאנער, און נאך אלץ זאלסטו נאר ספענדן פאר וואס דו דארפסט, נישט פאר דעם וואס דער עולם האט געזאגט אז פאר דעם מוז מען ספענדן. אמן, שוין, דריטע, יא, דריטע עמוד. נוצן דעם שכל. צווייטע אמתע איז געווען ריווערס בודזשעטינג און די ערשטע איז צו טרעפן די פלאץ ווי ס'ציט די נפש צו ווי מ'איז באקוועם צו וואס מ'איז עקוויפט מ'וויל פון באקומען טאלאנט און דאס זענען חיים